Wel, fi 'di dod draw i'r Clwb Clecs fan hyn erbyn hyn. Digon o bethau diddorol i drafod y prynawn yma. Mae Elin wedi aros yma, a Lisa, wel, ti'n ôl yn y gegin wedyn, a mae Gwenno Dafydd wedi ymuno hefyd. Croeso cynnes ato ni. Nawr, mae'n uh, stori gyntaf ni heddi uh, yn sôn am uh, rwy'n hanesydd newyddiadurwraig sgwennodd i weid bod hi yn rhy glyfar i gael plant, ond hefe. Beth ydy ti'n feddwl, Gwenno?
Ff, falle fod hi. Ond oes rhaid gweud hynna yn, yn gyhoeddus fel yna? Ydy hi yn well na unrhyw un arall achos bod hi'n penderfynu bod hi'n rhy glyfar i gael plant? Mae hi yn ffeminist, mae'n gweud bod hi'n ffeminist, mae wedi graddio o Caergrawnt, uh, na, Rhydychen, ac mae hi'n hanesydd ffeministiaeth. Nawr te, Fydde hi, ddyle hi wybod bod un o'r pethe dyn ni wedi cael fel merched yw y rhyddid i ddewis, ac mae hwnna'n beth da. Ac os dych chi eisiau mynd i Rhydychen neu Caergrawnt a cael gradd, dych chi hefyd yn gallu mynd a cael plant. Ond dwi ddim yn gwybod, dwi, mae fel tase hi'n sefyll uwchben pawb arall i ddeud, 'wi'n rhy glyfar i gael plant'. Beth mae'n gweud ambwyty ni, ife?
Yn enwedig am bwyty fi, mae pimp dy fi, fi bod yn bod yn rhyfedd o job. Lucy Worsley yw heno ddi, a mae ar y teledu yn diwy, mae'n cyflwyno uh, rhaglenni, hanes ag ati. Um, ond fi wedi darllen yr erthigol amdani, mae'n neud i fi feddwl falle, ond dwi wedi gweud hwn er mwyn cael sylwyd i hi hun, achos mae'n swnio fel rhywbeth mor dwp i weid. Yndi, fi'n credu falle bod i wrth ddarllen yr erthigol ac wrth, wrth ddarllen i sylwadau hi, chi yn meddwl, mm, dal sôn am eiliad, mae rhywbeth o dan yr wyneb fan hyn rhyw ffordd. Wel, y ffaith bod hi'n dweud I want to be the poster girl for the... Ie, mae hynna sy'n...
Ie, i bod dim angen i ferched cael plant. A mae hwnna, efallai, yn bwynt pwysig sy'n cael ei golli yn yr erthygl achos y ffordd mae hi'n gweud pethau. Bod e yn bwysig, efallai, bod menyw yn gallu gweud, wel, dwi ddim eisiau plant, dyna yw fy newis i, a mae perffaith hawl 'da fi'r dewis hwnnw, yndyfe? Wel, un o'r pethau sydd yn bwysig yw y gair 'aberth' sydd yn dod fyny yna, ac I beidio cael plant, mae hwnna'n aberth hefyd. Oedd fy hen fam, yy, hen fodryb fi, oedd hi yn un o'r, yym, merched cynta' i ddarlithio yng Ngholeg y Brifysgol Bangor. Ond yr aberth nath hi neud oedd i beidio cael plant, a dyn ni'n sôn am y pumdege. Ie, o'dd pethe'n wahanol adeg 'ny. Oedd e. Ma' 'na ddigonedd o bobol nawr sydd â t'mod gyrfa hynod lwyddiannus sydd â plant. So ma' fe 'di gwylltio fi braidd i ddarllen hwnna a fel o' ti'n gweud be' mae'n meddwl ohonon ni sydd yn gwitho a gyda plant gwitho llawn amser gyda plant t'mod ti yn gallu neud e.
Falle t'mod dyna'i ffordd hi o gwpio gyda fe. Falle falle wedi, wedi moyn plant falle ar rhyw adeg, so'n gweud bod i, ond chymod, mae rhaid i bawb i ddod a, i, i dderbyn beth maen nhw wedi cael yn ei bywydau e, rhyw, a, yeah. a, er, yn y diwedd, os e. Sym eisiau bod yn ddilornus ag at fenwod no, arall, yn beth yw'ch barn chi. bod yn well. Mm. Wel, mae hwn yn ymwneud hefyd um, gyda mame. Um, a busnes mae bod mame yn dod yn ormod o ffrindiau gyda'i plant, yn ymwedig merched, yn hytrach na gweld eu rôl nhw fel mam. Nawr mae pump o blant 'da ti, fel o' ti'n sôn, beth wyt ti'n teimlo am hyn? Mae e yn galed, a mae rhaid fi gyfadde, dim ond wthnos hyn, a bydd Joshua gytre yn gwbod hyn, nes di weitho fe gynna Joshua, fi yn ffrind i ti, odd e moyn dod i Xbox yn ei stafell wely, wel, yn farn i, na, mae e'n mynd lawr llawr, achos fi moyn gwbod pryd mae e'n cysgu, a pryd mae e lan yn ware geme. Wedest ti gynta nawr, fi moyn neud y gore i ti, fi moyn, fi'n boi mor ffrind i ti, fi moyn i ti ga'l beth ti moyn mewn bywyd, ond, fel mam, fi moyn neud siŵr bod ti ar dy hun yn ysgol, bod ti'n bita yn iachus, ac yn y bla'n, Felly, mae'r Xbox yn mynd lawr llawr. Chimod, mae e, mae e yn galed. A, a gyda merched yn enwedig, mae 'da fi merch nawr sydd wedi bod yn ddeunaw o'd. Ti moyn bod yn ffrind iddyn nhw, ti moyn mynd i siopa gyda nhw, pyrnu dillad gyda nhw, um, cael nhw helpu ti byrnu dillad 'fyd. Ond, ar y pen draw, ti sy yn gorfod cargo nhw a disgwyl ar eu côl nhw 'fyd. A wneud y rheolau, yntyfe?
Mm. A, a tynnu llinell yy lle ma'r, lle ma'r ffin. Ddim ymhellach. A dwi'n meddwl un o'r pethau sydd yn ddiddorol ynglyn â hynna yw, maen nhw'n sôn am sut mae yna bobl yn disgwyl bod um, a cael yr un fath o bethau maen nhw angen mewn ffrind yn yr y cenedl, y mm. cenhedlaeth sydd yn ifancach. So dyna un o'r pethau dwi yn cytuno gyda. Mae angen bod yn gyfeillgar, mae mm. angen bod yn ffrind oes, ond dim yn ffrind gorau, achos mm. dwi'n meddwl mae hwnna yn achosi problemau difrifol yn y pen draw. Fi'n credu fod e pan maen nhw yn ei arddegau, mae'n rhaid chi fod yn ofalus. Mm. Achos o, yn bendant o'n i'm yn gweud popeth wrth mam pan o'n i'n yr arddegau, a bydden i'm yn disgwyl i mhlant i weud wrtho fi. Mm. Ond nawr, ers i fi gael plant, fi'n teimlo bod yn mherthynas i efo mam wedi mynd yn fwy o ffrindiau fel petai. A fi yn cyfri mam nawr fel, fel ffrind. Um, ond eto mae angen tynnu'r llinell na pan maen nhw'n ifanc, fel bod nhw'n gwybod beth yw'r ffin na fi'n credu. A, a falle bod na fwy o bwyslais nawr hefyd, bod ni gyd trwy'r amser yn gorfod aros yn iau. Mm. Felly Ydy. dwi ddim eisiau mm. teimlo bod ni wedi mynd i bwynt ble ni gymaint yn a'n hun a bod ni wedi colli gafel ar beth sy'n bwysig i'n plant mm. ni, nag yfe? Ond mae ma pobl yn iau fel petai. Mae mam yn um, 70 blwyddyn nesa, ond dwi'n mynd edrych yn 70, dwi'n dwi mynd ymddwyn fel sy'n 70, a fi'n gwybod am ddegau o bobl eraill rhywun fathau. Mm. So fi'n credu bod yn braf pan chi'n hun i fod yn ffrindiau, ond i gadw'r ffina pan chi'n iau. So A mae'n stori ola ni heddi yn ymwneud â rhywbeth dwi'n gwrthwynebu'n chwyrn fel mae'n digwydd, y pwysau sy'n cael ei roi ar ferched i roi genedigaeth yn y cartre.
Diwedd y gan yw y geiniog. Yn anffodus, un o'r pethau ynglyn â, â'r erthygl yma yw'r ffaith bod e'n costio 300 punt yn llai i roi uh, genedigaeth gartre. Nawr, i'r rhai pobl, ar un amser yn y chwedegau, oedd merched, oedd traean ohonyn nhw'n rhoi eu genedigaeth gartre'. Ond faint oedd yn marw? Faint oedd a- o... faint o fabis oedd yn marw bryd hynny? Yym, ges i fy mhlentyn yn yr ysbyty a fyswn i ddim 'di teimlo'n hyderus i gael yy babi yy adre', ond be' ma' nhw'n dweud yw bod e'n saffach i ferched i gael yr ail fabi, ond ti 'di cael pump a oeddet ti'n dweud byddet ti ddim isie cael dim un onyn nhw yn unrhyw le ond ysbyty! Ac yn yr ysbyty, oedd 'na unrhyw fath o bwysau'n cael ei roi arnat ti ar y pryd? Wel ti'n gwbod ma pethach wedi troi ti'n gweld achos amser ges i yr yr babis ola so ryw yy ddeg mlynedd yn ôl yy ma'r un fanca'n ddeg nawr yym o'dd 'na ambell i berson yn cano adre o'dd yn o'dd cwpwl o'n ffrindie yn cano adre on' i fod yn onest o'n nw still yn fe- o'dd y doctoried ddim yn lico pwsio ti gano adre achos o'n nw'n ofon petai rwbeth yn myn' o le t'mod ma' raid i ti fyn' wedyn yn syth miwn i'r ysbyty on' i fod yn onest o'n i itha hapus i fwco'n 'unan miwn am yy am nosweth bach. Fi'n credu bod e'n iawn os nag o's probleme Yym, wedi bod yn y gorffennol gyda unrhyw blentyn arall i chi wedi gael, fi'n credu, a bod chi ddigon agos at yr ysbyty os oes rhywbeth yn mynd o'i le. O'n ni am gael yn ail mhlentyn i gytre, ond o'n ni ddim yn cael am fod um, cymhlethdodau wedi bod fod plentyn cynta. Felly, oedd dim pwysau o gwbl yn cael ei roi na i. Ond fi'n gwybod o siarad gyda ffrindiau bod peth cyntaf mae bydwraig yn wneud wrthyn nhw yw chi, chi wedi meddwl am i gael y gytre. Le o'r blaen, Fi'm yn credu iddyn croesi meddwl neb dim ond os o'ch chi tymed bach yn wahanol o'ch chi'n mynd i gael y gytre. Ie, ie, yn sicr. Wel, gyda'n ail un i, es i i'r ysbyty a wedes i, alla i gael yr epidural nawr plîs?
Ie, a fi 'fyd. Ond dwi'n meddwl rhywbeth ddigwyddodd dros y blynyddoedd ola' yw'r ffaith bod nhw wedi wneud y y genedigaeth yn rhywbeth clinigol yn hytrach na rhywbeth naturiol ac wedyn oedden nhw eisiau cymryd y pŵer yna o hybu y genedigaeth neu helpu gyda'r genedigaeth o ddwylo bydwragedd oedd yn fenywaidd i fewn i ddwylo obstetricians oedd yn tueddu fod yn ddynion ac dwi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn gam gwael rili a dwi'n meddwl bod merched yn tueddu wneud yn well pan mae 'na ferched o'u hamgylch nhw yn rhoi genedigaeth. Yndi, bendant. Ie. Mae'n neis cael y dewis, nid yw e? Odi, odi. Odi. Ac os byse 'na fabi arall yn dod gytre ysbyty? Bydden i'n lyco trial e gytre ond... Gytre?
Ysbyty? Yn wyrth, bydde fe'n wyrth fyswn i'n cael babi arall ma raid fi weud, o'n i'n gweld gweld ti'n sgipio drosta i yn gloi iawn yn fan 'na Angharad Mair.
A fi hefyd. Ysbyty i fi bob tro. Ie, 'na ni. Hei, diolch i'r dair onoch chi. Allwn ni gario mlan i drafod nawr, achos ma' 'na hysbysebion am y dair yn mynd nesa. Dowch nôl aton ni pan fyddwn ni nesa yn dilyn Bethan Gwanas ar y Lein.